Tista' tina spjega però ta' x'inhi nolle prosequi? Mela, nolle prosequi hija tinħareġ mill-Avukat Ġenerali. Tidrok ieħor sa frattant. Tinħareġ mill-Avukat Ġenerali meta jkun hemm każ fil-qorti li ta' persuni li b'xi mod għandhom jitressqu l-qorti. Illi l-Avukat Ġenerali ħafna drabi fuq rakkomandazzjoni tal-Korp tal-Pulizija, tiddeċiedi li dawn ma jitressqux. Din id-deċiżjoni hija revokabbli. Jiġifieri jekk għada filgħodu l-Avukat Ġenerali tbiddel il-fehma, tista' tqattagħha a nolle prosequi u tressaqhom. Allura għalfejn ħarġet? Hija xi ħaġa simbolika? Issa, dik interessanti, dik interessanti. Jiena l-informazzjoni li għandi hija illi l-ewwel ittieħdet deċiżjoni illi ma jmexxux kontra Antoniella Jane Gauci. li kienet ir-risk officer tal-bank. Imbagħad xħin fehmu illi din ħa tkun ħa tesponihom għal iktar kritika għaliex il-pożizzjoni ta' Tazli kienet ħarir inqas gravi minn ta' Antoniella Gingauci, dawk qalu isma' għandna problema. Mela insolvuha billi naħfru naħfru t-tnejn li huma minflok naħfru naħfru l-waħda naħfru lil tnejn. U effettivament iffirmaw daw, l-Avukat Ġenerali ffirmat daw iż-żewġ nolle prosequi. Mela, biex biex nieħu naqra ehm, rendi kont ta' fejn qegħdin. Eh, mela inti għandek persuna waħda li hija l-MLRO jekk Minister Zbal. Florence Sant Furnier. Dik tresqet. Dik tresqet. Il-bank tresaq ukoll. Il-bank tresaq ukoll, ekku. Mhm. Eh, Speċjal bank mhux sejjer xeħel il-bank. Multa probabbli forsi. Mhux se jmur il-ħabs il-bank. Eh, imma speċjal hemm xi konsegwenza fuq il-UBO f'dak il-każ? Mm, le. Le. Eh, ok. Iktar iktar finanzjarja ma. Għarret, għarret. Ġviri, mux, ok, mux il-UBO bħala persona naturali jimur il-ħabs ħabba l-bank. Forsi jħel xi multa talla spiex. Eh. Ekku, infatti mux jett jirrapprezenta ħalli saħda l-bank, ditta li jett jirrapprezenta. Sewa. Issa, mbat għandek eh, ħamsa minni soħra li jgħan farruġa u l-magistrat għalli għandhom jiġu mixlija. Minn dawk il-ħamsa, tnejn minnhom ħadhom nolle prosequi. It-tlieta l-oħra, xi. Tlieta l-oħra jinsabu barra minn Malta. Sewwa. Imma x-xewqa speċta hija li nresqu kontrihom dawn it-tlieta. Mela, x'ġara? Ġara illi qabel ma ħarġu dawn in-nolle prosequi, Meta s-sitwazzjoni kienet għadha tevolvi, il-Kummissar tal-Pulizija meta kien qal li iva jrid iressaqhom lil dawn il-persuni, kien għadu qed jiftaħar b'rix il-Maġistrat, dan kien talab lill-Maġistrat biex joħorġu European Arrest Warrants u International Arrest Warrants. Daqshekk kien hemm rieda li dawn jitressqu. Anke kontra t-għażli. Jiġifieri, tliet spetturi ffirmaw f'isem il-Kummissarju tal-Pulizija li jeżistu raġunijiet biżżejjed biex joħorġu dawn l-arrest warrants internazzjonali ehm, għaliex hemm evidenza biżżejjed b'saħħitha biex tażli jitressaq l-qorti u jeħel sa 18-il sena proġenerija. Dan jikkuntrasta bil-kbir ma' dak li ġara wara, jiġifieri li l-Korp tal-Pulizija qal lill-Avukat Ġenerali li m'hemmx raġunijiet biżżejjed. Issa, minn dal-mument 'il quddiem, u issa nidħlu iktar fiha, ċertu informazzjoni li jiena naf, nafu minn proċeduri bil-bibien magħluqa li jiena ma nistax ngħid pubblikament. U jiena qed nimxi mad-direzzjoni tal-Qorti nispera li tinbidel fis-seduta li jmiss, però ċerti affarijiet li naf jiena nafhom bil-bibien magħluqa u allura jiena mhux qed ngħidhom. Nixtieq li ngħidhom u konvint li fil-futur ħa jkolli possibilità li ngħidhom. Ħa jkollok possibilità li tgħidhom fil-Qorti jew xi kultant. Fil-Qorti nista' ngħidhom żgur. Le, f'orti miftuħa jiġifieri. Nispera li l-orti tiftaħ il-bibin tagħha biex inkun nista' u f'dak il-punt dak kollu li naf iktar eh, inkun nista' ngħidu pubblikament. Ehm, X'inbidel, eh, f'sens. Anzi, ħanstaqsek hekk. Ehm, Il-ħsieb wara Nolle Prosequi. Mela, jiena, ovvjament fil-ktieb tiegħek hemm din it-thread tal-email tal-iskambju bejn ċertu Spettur Vella li jibda jistaqsi lill-kollegi tiegħu isma' għiduli waħda x'nistgħu nagħmlu għal din Nolle Prosequi. Ħa ngħidu ħaġa importanti. Min dawn l-ispetturi, dawn it-tliet spetturi u d-Deputat Kummissarju Alexandra Mamo, Ħadd minnhom m'għadu fil-Korp tal-Pulizija ħlief persuna waħda, ħlief spettur wieħed. L-oħrajn irriżenjaw kollha. Mela, tlaqna?